Mɛma mo adwo. Mɛma mo adwo aba Afro Mama TV show so. Afro Mama TV show so. Anwummere, me video a meyɛ, meyɛ de kɔma Councillor Lutrot. Councillor Lutrot. Ɔno na ɛsɛ ɔyɛ councillor. Ɔkansel nkurɔfoɔ. Ɔkansil amanfoɔ problems ne ayi. Na Councillor Lituot no deɛ, mehu sɛ ɔyɛ gyimifoɔ councillor. Ɔyɛ barima, ɔyɛ barima katakyie. Ɛyɛ me aniwu. Ɛyɛ, ɛha me sɛ mɛdi no atɛm but adeɛ bi wɔ hɔnom a, wanka bi a, ɛyɛ a na ɛya. Because papa wei, ɛfiri sɛ mehu no YouTube so no, asɛm bi a ɔbɛka biara fa mmaa ho. Mmaa nko ara na wɔdi wɔn atɛm. Mmaa nko ara. Te sɛ ɔbaa nya problem, ɔbaa ho ka a na councilor ho aka. Ɔbaa ho ka a na councilor ani agye. Ɛnneɛ ɔbɛkɔ akɔtena radio so seesei ara, TV station, na waka nsɛm a ɛnni ɛ ɛ ɛ ɛ kyerɛ sɛ nsɛm nsɛmhunu Me me di n'atɛm a ɛha me sɛ me di n'atɛm because me respect no paa nanso so no ɛkwan a ɔfa so kasa no ɛnyɛ fɛ ɛnni wo yie papapapapapapa Councillor Luttrod wo yɛ a fine gentleman adeɛ a me pɛ wɔ wo ho koraa ne kwan a wofa so siesie wo ho ɛkwan a wofa so dresse ɛyɛ me fɛ paa ɛyɛ sɛ woyɛ gentle sɛdeɛ wo dressing teɛ no. Saa na ama w'anom asɛm nso so yɛ gentle te sɛ wo nipadua no. Ɛmfata wo. Ɛmfata wo. Wodidi ɔbaa biara atɛm. Ɔbaa yi a meka sɛ nnɛ sɛ ɛyi eh, eh, mo- movie with gay ɔde sɛ mpo. Yvonne Essay kɔwoeɛ a, Wo se ne kunu ɛ wawo bastard pikin wawo bastard ba bastard child ɛne wo tena radio so de di natam tantantantantantantantantan Nana ama ma Brown wo didi wɔn atɛm ɔbaa bɛn na wo ne di natɛm Councillor Ritro te se woannya wɔ baa bi ho asɛm sɛ ɔbaa bi ho asɛm aba afie so asɛ Nega hwan ɔno mpo deɛ sɛ wagyimi nti wo di natɛm ɛnyɛ hwee. Ɔno koraa deɛ n'ani nsɔ adeɛ. Na wɔn a wɔaka no deɛ wɔbu adeɛ. Nti mesrɛ wo ara councillor, sɛ wo nso woyɛ councillor deɛ a, hunu kwan a wofa so kasa fa mmaa. Mmaa deɛ wɔmmu adeɛ o. Mmaa deɛ wɔmmu adeɛ. Sɛ wotɔ kɔ so saa a, ɔbaa bi bɛdidi w'atɛm pa ara a ɛmfata. Ɔbaa bi bɛdidi w'atɛm a ɛmfata. Ɔho. Councillor Rutrot. Ɛnkɔ ye, ɛnkɔ ye. Wo kasa by heart. Wo kasa by heart. Asɛm no koraa ba a wo ntie. Wo ntie asɛm no nwie na wafa mu aba. Wo ntie asɛm no koraa nwie na wafa mu aba. Na wa start ye den. Wa start ye den de councilor. Maame yi asɛm a ɛba a ɛyɛ me sɛ video no koraa polisini na ɔhwee maame yi. Ɔhwee maame yi koraa na wonnya nhwɛɛ bi. Ɛna astartee sɛ woka bi wɔ Kofi TV so. Wode dii Maame Yatem ara de n'abusuafoɔ ɛkaa ho. Ekunu a wɔnnie. Ne nana no koraa se ne ba. Ne nana no. Ne nana no koraa no. Na wo se wo ne ba oh Me nana no koraa se ne ba startee se wo de di maame yi atɛm tantaantan wɔ bi a wɔnni kunu na wakɔ wo ɛna sei ɛna sei ɛna sei a ɛnyɛ nokorɛ Ohiani mmɔborɔ Maame wei wɔnyɛ ɔmmɔbɔ Councillor Bitrot woyɛ obi a woyɛ councillor mpa a maame yi sɛ kɛɛ sɛ ɔyɛ ɔmmɔbɔ obi a ɔkɔgye 2000 To ɔmo ka mo sika no Ghana sika no koraa yɛ a na yɛ werɛ fi yɛ nim mu yɛ deɛ yɛ tena abrokyire akyɛ nti yɛ a na yɛ nim mu mpo nanso so no yɛ se two million and seventy two million and seventy two ɔmo ka sɛ two thousand seventy o sɛ deɛ saa sika wei a maame yi kɔ gyina enuru fifty euro koraa enuru fifty euro mɔborɔwa wa save sika yi firi how many ayi. Nkakrankakra nkakrankakra nkakra a watumi anya saa sika wei no ɔkɔgye na yɛkɔbo maame yi botoro hwerɛ nte sɛn polisini kɔbo maame yi botoro hwerɛ nte sɛn na sɛ yɛ aburokyerɛ ha ɛyɛ Germany ha ɛyɛ Germany ha paa na polisini yi yɛ saa adeɛ yɛ a ka ɔbɛfa ne ho bi ka ɔbɛgye ne ho gye na aburokyerɛ deɛ ɔbɛrima koraa mmo baa o ɔbɛrima mo ba a, ka mpɛ sɛ polisini mua wakɔbo ɔbaa no atwe n'ase wɔ fam de kyiniiɛ ne deɛn abobɔ ne tirim. Ɛnte sɛɛ na ka Sir Luttrot abɛtena abɛkeka nsɛm wei a ɛmfata wo, ɛnsɛ wo, ɛmfata wo koraa, ɛnsɛ wo koraa sɛ woka saa nsɛmfoo no sosɔ polisini no so. Ɛnyɛ koraa, ɛnyɛ. Councillor, madi wo ho yaw. Madi wo ho ya paa, ɛforo ma m'ani. Ɛforo ma ma mewɔ Germany ha sei. Mehwɛ wo da biara, m'ani gye wo ho, kwan a wofa so dresse, m'ani gye wo sports ho. Nansa bi a wodi me koraa na da biara mepɛ wo yera hwɛ. Na mepɛ wo yera hwɛ paa because sɛdeɛ wosi to mmaa ho di mmaa atɛm no, na ayɛ me sɛ wo yere ne wan anaasɛ wonni yere. Na nansa bi a wodi wo birthday ɛna mehuu wo yere. Ɛna mehuu wo yere. Wɔyɛ nice lady, nice young lady. Nso so no, ɛm sɛ woakyei no ato dɛn? Woakyekyere no? Ɔbaa no ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ na wo woasɔre atena ne so na wokɔ baabiara na wokasa by heart. Wo wo yere no koraa deɛ ɛm sɛ ɔnni mouth, ɔnni ano a ɛde kasa. Wahu? Sɛdeɛ wosi ka s nsɛm fa mmaa ho no, kyerɛ sɛ woyɛ barima kukonyin ankasa. Woyɛ barima kukonyin, woyɛ barima a nnipa ware wo a ɔnni ano koraa, wɔ toilet koraa no ɛm sɛ te sɛ ɔka sɛ wɔnkɔ ne na wakɔ ne. Te sɛ ɔka sɛ ɔnwonsɔ no w'anwonsɔ, w'akwadwonsɔ. Wo yɛ bɛɛma a obi ware w'am sɛ ɛhwene koraa wonnya bi nhu me. Me hu sɛ wo nyɛ correct councilor. Me hu sɛ wo nyɛ correct. Wo yɛ bɛɛma a wɔ control ɔbaa, ɔbaa no wo ma ne da. Wo ka sɛ da na wa da. Na wa sɔre na ɔnam program from one station to one station. Na wa ka nkwasi asɛm aa didi mmaa tɛm aka nsɛm foaa na wa yɛ free. Na wadrɛse kyei, na ɔyere hyɛ dɛm, meboa? Na ɔyere hyɛ dɛm, ɔyɛ adwuma koraa, ɔkɔ adwuma no ba a, ɔnni sei, ɛyɛ sɛ ɔkɔda. Wonyɛ papa, Councillor Littrot, wonyɛ papa. Wonyɛ papa, Councillor Littrot. Councillor, wonyɛ papa koraa. Sɛ wo nso woyɛ councillor de a, change wo system no a wode yɛ adwuma no, ɛnkɔ. Ɛnkɔ yie, atɛnnie no dɔɔso. Ɛkwan a wɔfa so treat mmaa, kasa mmaa, wonni respect. Wonni respect ma mmaa. Councillor wonni respect ma mmaa. Na hwɛ wo program bebree, wo interview bebree, mahu sɛ wonni respect baako koraa ma mmaa. Enti tu wo ho fo paa na sesa w'abrabɔ. Na woyɛ barima ɛno nkyerɛ sɛ wokyɛn biribiara. Woate aseɛ? Mmarima no a wɔma wɔba nkasa no, ebi ne wo. Motɔ mo ware baa na mode no ahyɛ toa mu no, ebi na wayɛ wo yere. Wonyɛ papa. Wonyɛ papa. Sesa wo system no na ɛnkɔ yie. Ɛnkɔ yie. Da biara w'address nam station to station. Wohyɛ kyɛ. Ɔbaa bi a ɔwɔ ɛyi you ɛyi Facebook ɔse ɔbaa ti wɔ ha. Wɔse woyɛ adwuma wɔ mɔkyere. Sɛ ɛyɛ nokorɛ o sɛ ɛnyɛ nokorɛ o. Ɔse woyɛ adwuma wɔ mɔkyere nti wonni sympathy. Wo deɛ sympathy ma ɔbaa. Ɔse wo dware funu. Awura abaa tiwa ɔbaa tiwa ase wo dware funu. Wo dware funu. Wo yɛ adwuma wɔ ɛyɛ de sɛn. Wo dware funu nti no efunu na wo dware nti wo ni sympathy ɛma nipa nti na wo ɔbaa na. Polisini yi boo no ne akwadaa hyɛ n'akyi na otumi bo no saa na antumi anka wakoma na antumi anyɛ wo ya na wodi no atɛm di ɔne n'abusua nyinaa atɛm ka sɛ ɔnni kunu ɔnni kunu ɔnni sɛ akwadaa no nso koraa nyɛ ne ba no no na wadi no atɛm ne nana ne nana wɔn a wɔwɔ akoma a ɛka wɔn akoma no nso obiara kɔntrubutu de boa maame yi biribi a ɛbɛsi biara yɛ nyame akwan ɔbɛhia ni mmɔborɔwa. Deɛ ɛtoo no nti ama nnɛ no, ne din aba soro, ama nnɛ nso so no, obiara rekyɛ no adeɛ, obiara rema no sika a ɔde bɛtɔ aduane adi. Onyame nhyira na ɛma onipa yɛ ɔdefoɔ. Onyame wɔ deɛ nti a ɔmaa polisini no boo no. Enti sɛ w'ani agye koraa sɛ deɛ ɛkora no a, Onyame apagya no, Onyame ama seesei wanya deɛ ɔde bɛtɔ aduane adi. Councillor. Change w'abrabɔ, wate? Change w'abrabɔ, kwan a ɔfa so kasa mma ho no ɛnyɛ, ɛmma treatment ɛnyɛ koraa, ɛnyɛ koraa, yɛfrɛ me Afro Mama, mewɔ Germany na me ne wo kasa yi, me deɛ meba abrokyire na mennim wo, na mehwɛ mo YouTube yi so ara na mede hu wo, na m'ani kyerɛ wo ho yie, but madi wo ho yea, kwan a wofa so kasa mma ho, meyɛ m'adwene sɛ menka bi, but adeɛ bi wɔ hɔ a woanka bi a wontumi ntena. Nti mede m'ano bɛsia ɛna ama me yɛ eh, video yi abrɛ wo. Kansla, anidie kwan so, ma wo wo suban, ma w'ano asɛm ne wo dressing ne w'abrabɔ ɛnsɛ ɛmfata wo. Why? Mede m'ano bɛsia. Bye bye.